Their daily lives are filled with back-breaking work as they battle the elements and economic uncertainties. Sugar chandoda kukuudza haiganzi kukuipo valley. Kuipo valley kungori ingori extraction chete. Sugar inogadzirwa mumunda umu. Kuti nzimbe dzako dziite sugar yakanaka, unge wakwanisa kuziminda zvakanaka. Kana tichida kuti tizive kuti sugar inotangira kupi, sugar inotangira mukati momunda. Kana waenda mumunda pane atinoti macritical operations anofanira kuitiwa. They are also complaining about shortage of uh, water. Uh, they usually use uh, irrigation as the source of water so they won't be able to make their farming activities productive because they, they have shortfall of water. Sugar cane yedu yomuno muZimbabwe it's uh, irrigation fed. Hatina yatinoti irenfed we depend on irrigation I, the water we are using here is from uh, manjerenji dam manjerenji dam is roughly 35 kilometers from here saka mvura yedu inouya kuno negradient tiri kuona kuti kudiridzira kwedu kweflood kunotora mvura yakawandisa ichirasika imwe inomwirira pasi kana kusina makanara esemende nyange ukava namakanara esemende imwe inoita overflow ichingorasika rasika however these sugarcane farmers face numerous challenges threatening their livelihoods climate change has brought erratic weather patterns with prolonged droughts wreaking havoc on their livelihoods and eh, izvezvi tisati tapinda museason munomu manje renji yanga ichinzi ine mvura iri around 35 percent e, tinombositi kana zvinhu zvakanaka we can have water inogona kuenda nesu two tichinanavira ku three years asi iyi yatanga tinayo iyi yanga ichagona kuti inozotibata pa 24 rain season kureva kuti kana gore rino rikanyanyoshata anything can happen pakati apa zvirimwa zvose izvi zvikafa nyaya yeclimate change ino affecta zvinhu zvakawanda isu makuriro atakaita taiziva kuti mvura inonaya mwedzi yakati ichipera mwedzi yakati iye zvino zvatisiyanei nokuti tiri kuona kuti paiva nemadziva pamwe hapasisina paiva nematoro pamwe hapasisina E, sevarimi si tinorima shuga e, shuga keni kunoku tinoona kuti madhamu edu atinotora mvura fanika kuno kuchisaidzwa kuchiredzi ivi rino ratinaro tinotora pamanjerenje nzimbe crop inonyanya kuda constant water supply haidi mvura yakawandisa but inoda mvura iri constant inenge ichidiwa panguva iyoyo kuti inyatsoita zvakanaka eh, saka climate change iri kunyanya kuaffecta kunzimbe especially kuzvirwere especially matemperature anyanya kukwirisisa tiri kuita problem yesugar cane yelafit ndiri kunyanya kuti affecta zvekuti kana ikasaikontrola zvakanaka inogona kurova goho rako maybe ne 50 percent chaiyo chaiyo eh, two manyaya esmartkin kana mvura dzimbe dzikaita muisa stress yakawanda wazitima paya paya ukarisha matiming emvura dzimbe dzogona kuita chi eh, smart kuten smart is a sefangal disease but inodi inokonzerwa nechi yokuti mvura futi ikashaikwa sugar cane a vital crop for zimbabwe's economy has historically been associated with resource intensive cultivation methods Climate change poses numerous challenges such as increased pest pressure and soil degradation among many others. Dambudziko rekuchinja rekushanduka kwemamiriro ekunze riri kwese kwese rinototibatawo chero nesu asi toda kutenda kuti nokuti takavakirwa madhamu Anotibatsira zvikuru sei kana kumusoro kwe kwatinogara kunana Zaka gutu kukanaya. Isusu kunoku tinoziva kuti zvedu zvinenge zvaita nokuti togona kuwana mvura ichibva mumadhamu. Yekunaya chaiyo chaiyo inotinetsei ndosaka tine infrastructure dzema irrigation eh, dzakaita sema pivot kune dzimwe nzvimbo vanoshandisawo maflood vashoma vari kuishandisa masprinkler but kuchinja kuri kunze Kuri kuti affect also tikatarisa ndambotaura nyaya yechibage nezvinana horticulture nekuda kwekuti nzvimbo yedu inopisisa zvikuru e, kunze kukangochinja zvinhu zvakadaro zvinogona kutadza kuibva zvakanaka with the unpredictable rains farmers face crop failures

eh, rinogona kusevhura mvura nechi ne30 about 30 percent yemvura ndinofanira kushandisa nechi eh, kana ndii ndikushandisa 100 percent nechi neflood irrigation i only need 30 percent yemvura kuti dza same hectare ichi saka zvinotibetsera kuti zvinoredusa nhingi load nekuti vanhu vazhinji iko zvinovadi vavhura minda yenzimbe zvinozobetsera kuti mvura inogona kushandiswa nevamwe mafamasi isu toshandisa mvura shoma ende zvinobetsera futi kuti pamafertilizers apapa tikaita over application yemvura inolicha mafertilizers especially an inolichiwa then vana phosphorus kana dzika dzinokukurwa nemvura kana dzikakugwa nemvura dzikanopinda mumadams umu zvinokonza contamination yechi yenhinge yemvura zvinova zvisingatende kune veenvironment zvinokonza kuti panozoita mapundu ayo mvura aya nezvakangowanda wanda ende zvinogona zokanganisa futi aquatic life saka ndozvi zvatechifangwa kuti dii ndozvatatuita panapa Climate change is here with us. I think it, that's very important. And it's a very important conversation

One such industry is sugarcane production, where the sugarcane farmers are advocating for smart agriculture. Tichisvika panapa maona mvura yanga ichiita overflow uku, mvura ichifamba zvakanaka. Iko zvino about 20, 10 to 10 to 15 minutes magetsi aya ainda saka zvori watoti supply yemvura yose yadomira madhamu anofanira kuita field in isu tapedza kudiridza na 2 o'clock hakuna mvura ichaenda kumadhamu kumastorage dams that means mangwana makuseni tinofuma pasina mvura power supply ikasava constant nyange uchida kurima zvakaita sei isu tinoshandisa magetsi hapana chaunoita saka zvinozoita kuti mbeu dzedu yield yedu yomumunda iderere saka izvino mapanza yose 35 farmers tiri pano mvura haisisi kufamba vanodiridza nedirect yatoti direct vanenge vachiti ichipomba uko ichiinda kuminda yavo havachadiridzi zvatopera nekuti mvura yacho yadodi yatopera magetsi adi avhagwa uko saka tikasava neconstant supply yepower ye, ye, ye, ye that means kunoku mvura hatisisina nyange ukada kudiridza ukada kuisa mafetireza hauchaisi nekuti mvura yacho hakuna yatoshoma if you look at other other economies and other other jurisdictions like brazil for example they have moved into biofuels as well

allowing farmers to adapt to irregular rainfall techniques. Seku kwaka kwakaita brown kwakatsvukuruka uku munda wandiri kuda kuita expansion yawo kuti ndiwedzere munda wandava ndiinawo kuti ndishandise center pivot haiiti nokuti panenge pari padiki but center pivot ndo, ndo chinhu chikuru chinofanira kuti chiitiwe so that mayields ma, ma, ma edu anobva akwirira ende nebasa rinenge raashoma because taakushandisa technology kuti uve namairigators 5 10 iwe unenge uchididza nairigata one anongofamba achiti achiona achiona achiona kuti iri kufamba sei sei and you can actually reduce cost yemvura kuzinwa uh, lese tikatarisa mazuva atinomboita experience yemadrouts tika experience drought goho rodzikirawo nekuti nzimbe chirimwa chinoda kuzobatsiridzawo nemvura yemudenga patoti tikaita chirimwa chedu tatema nzimbe dzedu dzotanga kusvuta maratuni edu ayaya pachinotanga kusvuta maratuni tikawana mvura gore roro tinowana goho rinofadza rinonakidza because zvezvichibetserana mvura yedu yekudiridza iyi neyepasi because yepasi yekudiridza kwayo hainyatsi kuzotikwanira zvatinotarisira nethe way of irrigation yatiri kuseenzesa pari zvino furthermore the zimbabwe sugar cane development association has been instrumental in promoting sustainable land management practices among its farmers

e, pane mastages atinofanira kuti titore titarisane nawo ndokuti tinofurura nzimbe yedu tapedza kufurura nzimbe munoona kuti pane zvimaziso zviri pakati penzimbe zvinhu zvatinoitira pakufurura ndinoda kuti pautaira kuti nzimbe ine chigwere here kana ine chigwere hatifaniri kuidzvara nokuti unenge uchidzvara zvigwere mukati momunda one two une uchitarira kuti nhengo dzachona dziripo here zviziso zviripo here pakutarira pakuona zviziso kuva kwazvo kuboza kuti apa nokuva kwechiziso kwachona mbeu yacho inoenda kunomera Tadero saizvozvo, pakufurura futi tinenge tichida kubetsera pakukurumidza kumera ichibuda mukati mevhu nokuti tinenge takaisa vhu e, rinenge riri shomanene totevedzera neirrigation yatinenge taisa. Tadero saizvozvo tofusira todira asi tisati tafusira kana kuisa nzimbe yedu pane fertilizer yatinofanira kuisa togona kuisa eh, mop nensp kuitira kuti midzi painenge ichingonosvika pasi yabuda inonoshongana nechikafu chainoita kuti ikurumidze eh, kukura uye eh, iyo mbeu ikurumidze kukura tabvapo kwapera mwedzi dzabuda maakudziona moisa fertilizer

in the face of climate change. Chinhu chakaitwa naMwari chiri pachena ndechokuti wakakutipa vhu mahara, wakatipa mhepo mahara, wakatipa ee, eh, mukatarira mvura ndo yatinoda kuenda kunotsvaka iri iyo a very critical point yemvura nemhaka yei tichiti iri critical nokuti kana pasina kubhalansisa mulendi mvura nemhepo nezuva zvimbeu haibudi saka totarira climate change hurumende yedu yanga yakatiitira zvakanaka uye iri kutiitira zvakanaka nokuti iri kuti madhamu ngaavakwe madhamu ari kuva tine madhamu akati wandei akakura ari muno atinoti ndo anosunda mvura ichivuya kuno kuzodiridzira chirimwa ichi chirimwa ichi chinoda mvura chaizvo e, takatarisa tinoona kuti tine maareas atinokwanisa kuti tiite kutira kuti tigamhe kushomeka kana kuwanda kwemvura ikozvo vanhu vaakushandisa yanoti nechirungu new technology vamwe vanoshandisa mapivoti kuti pivoti yakanaka inoita kuti mvura inise mvura shomane ichichengetedza mvura vamwe vanoshandisa drip drip yakanaka nokuti inechiindisa pane chirimwa chaipo chaipo yobva yaita chengetedza mvura e, vamwe vanoshandisa havo flat flat yakanaka nokuti unenge uchiita yekusundidzira its cheaper but izvi zvanaita unezvokamana pivot zvana eh, drip zvakanaka pakuti izvo initially investment yacho yakakura asi in the long run mabenefits acho akanyanyisa nekwatiri kuinda kweclimate change chinhu chakakosha kuti titevedzere matechnologies ari kuvuya nemhaka yekuti mvura iri kuita ichiita shoma fanika gore rino riri kutaugwa zviri kubuda kuti mvura inenge iri shoma inyange ishoma saka zvinoreva kuti chengetedzo yemvura yatee tichifanira kuita iyoyo yatakachengetedza iri mumadhiramu mumadhamu edu ngatiisevenzese zvine ungwaru vane madhiripi shandisai madhiripi vane mapivoti shandisai mapivoti enyu climate change tiri kuiona zvinhu zvataimbotorera pasi zvakanyanya but iko zvino taakuzviona kunyanya nzvimbo yedu yechiredzi inenge yatoda mbiro yemaeffects eclimate change weather ikangochinja kusouth africa weather ikachinja kumozambique tinoona maeffects acho muno muchiredzi because tinosangana nematutu emvura kana atingati mafloods tinosangana nemhepo yakawandisa zviri extreme zvezve zvekuti minda nzimbe dzinorariswa pasi kudzurwa dzese kana kuti matenga edzimba achienda saka zveshuwa climate change iriko ende nemvurawo yatakuwana yakuita ichiita shoma ichiita shoma mumadhamu edu ekudiridzira technology zvokwadi tinofanira kutoishandisa kana tichida kuti tinyatso kusavhaivha zvakanaka muindastry yedu and macenter pivot anoita kuti nzimbe dzedu dzikure faster than yokudira napasi nokuti inoita semvura inonaya kuno kuti atine system yekuti ukaona mvura ikanaya kuti ai mvura inonaya ine chii ine manitrogen yayo yoga izvo bodo manayiro acho iwawo inoita kuti vhuri nyatso kuti kuti tsepete mufaro irigation unongodira panofamba pane nzimbe dzako Uku kumasaidi uku kune kwakaoma, saka kana zuva rikapisa evaporation yakawanda dzoda kudiridzwa regularly and yet kana muchishandisa macenter ma pivot ukadira kamwe chete unogona kugara 2 3 weeks usati usati wadzokorora because inenge yakakavha area yakawanda evaporation inenge iri pasi kana nzimbe dzako dzikaita cover unogona kutodiridza kamwe pamwedzi because mvura inenge ichingovapo pasi nzimbe dzako dzakavha ivhurira

takanosvika tikanovona kuti nzimbe inopa pundutso yakakwana chaiko haugoni kusaririra kana uchirima nzimbe taendako takanosvika tika toda kuvona kuresearch kwavo kwavanodziongorora nzimbe idzi takaona kuti varume ivavo vano munyika yebrazil vanorima 44 ehe varieties dzenzimbe dze, dze ndokubvako taona tatakaona tikati mamills avo vane mamil akawanda nokuwanda kwamamil zvinoreva kuti competition yakakura yaita competition yakakura saizvozvo zvinoreva kuti mutengo weshuga ikoko une wakanaka zvaita izvozvo mukati memishina yavanenge vanayo ivo munoziva here kuti takasvika tikanzi patakasvika kukanzi kana tikaita switch on the button tinokwanisa kuenda uko takugadzira shuga vakati aa shuga yako ane quality yenzimbe yako haiti inoda kuinda kuti unoita ethanol kuita e, fuel wozoita switch button zvoenda ikoko zvisiri izvo zvoga vanogenerator magetsi nawo mushina wenye zvinobva munzimbe iyi magetsi achikwenya achi kuita gwenya ramagetsi vachinda takazviona takaona kuti isusu kune zvinhu zvakaita semaspirits vanogadzira maspirits naizvozvo even imwe fertilizer saka takaratidziwa kuona kuti ah, tikasashanya kunoa zvimwe zvinhu zvotisaririra tichida saka takanovona zvokuti tikaona kuti hurumende tikara zvayadai mavhiki apera vakataura kuti its now open kana vane mari dzavo huyai tiinde kunovaka mamwe mamiro zvinotibetsera izvozvo ngokuti zvichatibetsera pa one pacompetition two paquality 3 padistribution 4 papricing structure zvedu zvinotibetsera shuga yedu inozonosvika kuna mai uko ine price inotengeka zimbabwe is recognized as the lowest cost sugar producer in southern africa with a combined sugar milling capacity of 600000 tons the country has been investing in irrigation infrastructure across the country

kugdp yedu yenyika yezimbabwe and sugar cane e, takabatana isu maoutgrowers pamwe namilacam plunder e, we are the second employer

In terms of uh, you know, the national outlook, we generate forex for the country because we are also into, into exports. But food security is very important. Kana zvikakwanisika as an association, even kuita mili yedu chai tinde tikwanise kuita kana zvikarambisisa toti ah, hatiitei uh, association tinoti odi mafertilizer edu as an association tiinde mberi kuti tichibatanidza varimi kuti zvinhu zvedu zvifambe zvisiri izvo zvoga even kutarira mukatarira zvanamolasis zvezvi kunotora kuti tigogadzira maspirits kugadzira as an association tiende because tiri kuda kubva mumweya wokuti as associations tofanira kungotora mari kumafamasi nemalevis izvozvo ndo mweya watiri kuda kubva mauri tinyase kufamba tichienda mberi thats the vision which we have kuti patinee tichinosvika mberi uko toita kuonekwa kuti we are a force to reckon with and unify all the farmers vanoita because zvatakaona kubrazil uku oh, imwe cooperative ine vanhu 1000 vane no 1200 vamwe ine 120000 mafarmers ndokubva vaita zvinhu zvavo mafertilizer vanotorerai pamwe chete vakaenda vanotora eh, mamishonga vanotora pamwe chete magejo mhedzisiro imwe association yakaita bhengi bhengi chairo bhengi rokuti vanofarmers anoenda kotora mari saka first vision yatinayo yatakaenda kunovona